Hey, manenji andasangana nawo ndadhibana nawo mutekisi nyamashi muvhuro kudai mangwanani zvakagonza amuna kuti ariwo malavu bhaiti anoronzwa akona anoreketwa anonzwa malavu bhaiti ana yei zvakagonza chizwai muzwe ndini uyo pindikiti mutekisi ndiri kutobva zvangu onini kusosha nguwe iyo wababa angu kuna dziya variyo ndikati ah ngandimboende kotsvake unhu nemungurahwe eya ngokuti apetite yakanditiza mazuva ano handidi kurya eya ndochibvuye ndo pandati ah, ndamutekisi ndapavhonduru bhomu panozi kwavhonduru bhomu nokuziya pitorunono pakwira umweni mukadzi mudzimai wapinda pindikiti wangena mutekisi mwandaya ndiri mweya otonange pendiri ngokuti paya pane unini pane ndau pane waya adini adzoka adzaka paya pane space paseat po ndimuti ndee mudzimai uno yee hana yangu yachaya ingate chigayo kumuti ndee kuone munhu wakarumwa rumwa hope yeshe yakameurwa kun'en'enwa namwari ndikati chini neganda rimweni rakatoita ingati rakatoni rakatondandachirwa rakatomwashuka ndamuti ndee waitorekete pafoni ndototi a ah, ngandimusiya arekete apedze haanorekete pafoni unorekete shona handinoreketi shona yekwedu ndikati a ah, uyu munhu wekwedu handingambooni handizezi kuti ndingareketa naye munhu wekwangu zimbabwe ah, ndikati ngandibvunze ndototi a ah, ngandimusiya arekete apedze handidi kumudisturba asi kamwoyo kochoti a ngandimubvunze mani ngaapedze angandimubvunze anasapindwi tinoda kusarira tinoda kusarira here zviro wapedze kurekete pafoni waitoratidze kuti yena unotokhombidze kudakara pafoni paya ndikati amuna taita makoti mwakaita wani rusesa ndokumbiri kubvunza hei hope yenyu zvayakaita mwakarumwa ngenyi chiini chakaitika muhope mwenyumo fesi yenyu haizi kuonekwa imi zvakanaka ah otoshekerera shekerera akati ah ndikati munombobve kuri katika muvhulo nyamashi munobve kuri zvikazi ah kutodakara hedu kwataitoita nemuntu wangu ndiri kubva koone chiini muntu wangu chiponda mwoyo changu iyo iyo ndinotoshande koonini kunonzi kuMenelik ndiko kwandinoshanda stay in inga ndaenda kuonini kunonzi koko kunonzi kundaenda kusleep over hino taitodakara hedu zvakanyanyisa here otonditi a zvakanyanya zvakanyanya here onini asikana zvakanyanya here ndikati yee hope yako haitomboningiriki mwaichiita okudini amuna ndikati yei ndotoona watofona zvepheya onini uya watofona otodaire foni kuti ha ah, ndotozwa zvevanotoreketa nga kuti foni yacho yaizwika ndaya padhuze kasi iwe ndatokusuwa paya kutomiruka kusimuka kwavabva mangwana ndakusuwa muntu wangu chiponda moyo ndotoona kuti iya vantu vana vari kutowirirana ndikati yei kuti ariwo malavu baiti anobhuiwa here amuna ndikati inini yee vantu vachati kwaya tine vantu vedu ari mavhambo aya ndikati chii chakadaro vantu vachaperi kumwiwe ngazi namwari kusvetiwe ropa veti kwaya tiri kuonini kukuonini kudanana kuzwanana kuno ah babangu dziyawe ndingaremba ndochegaya zvingatorekera zvingatoramba chiine gumo renyi ndambati taita angu makoti angu pezvinoporera zviro zvinezvi muchatosara mwane pika pika munodziziya izvi zviri kuhope kwangu zvinogadzirwa kuti antu anake pachindau ndozvemuchasara mwachitoita ngokuti here waiya munhu akameurwa kundandajurwa namwari ndikapika ndikati yei igumo renyi rakadai igumo renyi ndikati ndimbozvireketani mbobhire vanhu vangu vari panapa muzi panapa kuti ndizvona here ndo zvaakaita here una maonini akona anobhiwa malavhu paitana ndo zvaanoitwa here ngoti nehuro yake yeshe huro yeshe yainga yakatosarire mazino akatodhindira akati mazino akona ngatei munhu wakonawo chiponda mwoyo chakwe uchitori nemapadza emazino nemwari ndikapika amuna